Mathai dalinak Cun Thlarau nih Jesuh cu Satan nih rak tukforh awkah ramlak ah a kalpi. Ni sawm li le zan sawm li rawl loin a um hnuah Jesuh cu rawl a ṭam ngaingai. Khuachia cu a sinah a ra i, nangmah cu Pathian fapa na si ahcun hi lung hi changreu ah canter na ngat tiah a ti Jesuh nih cun Cathiang nih pei minung hi rawl lawngin a nung kho lo sihmanhsehlaw Pathian nih a chimmi bia paoh cu a nunnak a si lai a ti kha tiah a ti. Khuachia nih cun Jesuh cu khuathiang ah khan a kalpi i biakinn par pahek ah khan a chiah. Cun a thawh i, Nangmah cu Pathian Fapa na si ahcun vawlei ah khin vun zuang tuah, zeicahtiah Cathiang nih pei, Pathian nih nangmah kongah a vancungmi kha nawl a pek hna i, Annih nih an kut in an in cawi lai i na ke cu lung ah naa khawng lai lo, a ti kha tiah a ti. Jesuh nih a thawh i, Cathiang nih pei, Bawipa na Pathian cu hneksak hlah, a ti ve kha. tiah a leh. Cun khuachia nih cun Jesuh cu tlangsang ngaingaimi pakhat ah a kalpi i vawleicung ram vialte le an sunparnak vialte kha a hmuhsak i, Na khuk na bil i na ka biak ahcun hi vialte hi kan pek dih lai, tiah a ti. Cun Jesuh nih a leh i, Satan va kal cang, Cathiang nih pei Bawipa na Pathian cu va bia law amah rian lawnglawng va ṭuan a ti kha tiah a ti. Cun khuachia nih cun a kaltak i vancungmi kha an ra i an rung hramh. Jesuh nih Johan kha thong ah an thlak ti a theih tikah Galilee ram ah khan lo diam in a kal. Nazareth khua ah khan um loin Kapernaum khua tu ah khan a um. Kapernaum khua cu Zebulun le Naftali phun hna ram chung i a ummi khua Galilee rili pawng i a ummi kha a si. Cuti in a tuah cu profet Isaiah nih, Jordan tiva khattelei ral rili lei hoi ah a ummi Zebulun le Naftali ram hna, Jentail mi hna Galilee muihnak chung i a ummi hna nih khan ceunak nganpi an hmuh lai. Thihnak ram mui chung i a ummi hna cungah ceunak a tlung lai. A rak timi kha tlinter awk caah a si. Cu caan thawk cun Jesuh nih Vancung pennak a nai cang caah nan sualnak kha mer tak cang hna u, tiah a chimh lengmang hna. Jesuh cu Galili rili kam i aa chawh lengmang lio ah khan ngatlaitu unau a hmuh hna i cu hna cu Simon, Peter timi kha le a nau Andru kha an si. Rili chungah cun sur in nga an rak chep len ko. Annih cu Jesuh nih cun a hei auh hna i, “Ka zul u, mitlaitu si awk kaan cawnpiak hna lai. tiah a ti hna. An sur cu an kaltak zau i amah cu an zulh. A hei kal deuh i unau Sem le Johan, Zebedi fapa hna kha a hmuh hna. Annih cu an pa Zebedi he khan lawng chungah khan an rak um i an sur cu an rak timhtuah len ko. Jesuh nih cun a vun kawh hna i, Chikkhat te ah an lawng le an pa cu an kaltak hna i Jesuh cu an zulh. Jesuh cu Galilee ram dihlak ah khan aa chok i pumhnak inn ah khan a cawnpiak hna i Pennak Thawngṭha kha a chimh hna i zawtnak le fahnak a ingmi a phunphun kha a damter hna. Amah thawng cu Siria ram zongah khan a thang dih i zawtnak a phunphun in a zawmi vialte hna le harnak a phunphun a ingmi hna kha amah sinah cun an ratpi hna. Khuavang nih a tuahmi hna le mitlu a simi hna le a zengmi hna kha a damter dih hna. Galilee ram le khua pahra timi peng khan le Jerusalem khua le Judea ram le Jordan tiva khatlei ral ram in mi tampi an ra i amah kha an zulh.